Jekk il-Ħamis li għadda ċċelebrajna Ħamis ix-Xirka li huwa jum l-imħabba, fejn Ġesù jersaq lejn id-dixxipli tiegħu, jersaq lejna u bl-umiltà jaħslilna saqajna. Jekk ilbieraħ nhar il-Ġimgħa l-Kbira ċċelebrajna jum il-fidi fejn il-fidi tagħna mal-imħabba ġġib is-salib, iġġib is-sagrifiċċju, Iġġib l-għotja, Illum il-lejla f'dan il-lejl u għada niċċelebraw l-Għid il-Kbir, Jum it-Tama, illi aħna l-Insara nemmnu għandna tama sħiħa għandna fiduċja kbira fi Kristu Irxoxt, l-Imgħallem tagħna, ir-Ragħaj it-Tajjeb tagħna illi rebaħ it-tbatija, rebaħ il-mewt. Dak kollu li għaddejjin minnu bħalissa din il-pandemija ħaditilna ħafna affarijiet, ħaditilna x-xogħol tagħna, ħaditilna tant sigurtajiet li llum forsi qtajna qalbna minnhom. Ħaditilna l-laqgħa tagħna flimkien, imma ma ħaditilniex it-tama tagħna, ma ħaditilniex il-fidi tagħna, ma ħaditx l-imħabba tagħna. Aħna hawn niċċelebraw l-akbar ġrajja tal-Knisja Kattolika, fejn aħna nemmnu fil-Mulej Ġesù illi qam minn bejn l-imwiet. Aħna flimkien mal-Knisja inkantaw Dan huwa l-jum illi għamel il-Mulej, ħa nifirħu u nithennew fih. Dan hu dak illi ħa jitħabbar lilna minn fuq dan l-ambone, minn fejn aħna nirċievu l-Kelma ta' Alla, minn fejn aħna nirċievu t-tama tagħna. minn fejn aħna nirċievu l-ħajja biex ngħixu l-ħajja tagħna skont il-qalb ta' Alla, skont il-qalb ta' Ġesù. Ejja inħallu l-ferħ ta' din il-ġurnata jkompli jitnissel fid-dar tagħna. Dan l-artal, dan it-tempju ġie imżejjen għall-akbar festa tal-Knisja, għall-Għid il-Kbir. Dan it-tempju jixtieq jilqa' lilna bħala komunità biex illejla niċċelebraw l-akbar ġrajja tal-Knisja Kattolika, Dan it-tempju jixtieq jilqa' lil ħames familji, l-ħames trabi li llejla kieku ħa jitgħammdu, ħa jieħdu l-ħajja, ħa jsiru insara mill-fonti tal-ilma imbierek. Dan it-tempju jixtieq jilqa' l-tant persuni li jaħdmu biex l-Evanġelju jkompli jkun imxandar. Imma llum dan it-tempju ħa jkun id-dar tagħna. Ejjew f'dan il-lejl qaddis niftakru fil-magħmudija tagħna, dan il-fonti mimli bl-ilma li ser jitbierek permezz tal-blandum, id-dawl il-ġdid. Il-Knisja tkun fid-dlam, mbagħad nixegħlu dawl ġdid, il-blandun jew Kristu rxoxt. Tgħidli jien kif niftakar il-magħmudija tiegħi, kont tarbija. Il-magħmudija tiegħek hija dak in-nhar li inti tgħallimt l-ewwel darba fuq Ġesù, dak in-nhar li l-ewwel darba li ltqajt miegħu. Ħares ftit lura, hekk f'dan il-lejl, ftakar fir-relazzjoni li għandek mal-Mulej Ġesù. Mulej Ġesù, li huwa ħaj, li huwa rxuxtat, u li huwa ħabib tiegħek. Tkun ħaġa sabiħa jekk bħal-lejla tfittex ftit l-album tal-magħmudija tiegħek u tqalleb ftit flimkien mal-familja u tiftakar meta kont tarbija u l-magħmudija li int irċivejt.
Nistidnukom biex illejla flimkien bħala familja ninġabru nippreparaw xama' ħalli fit-tmienja u nofs niċċelebraw il-vġili tal-Għid ma' Monsinjur Arċisqof fuq l-istazzjon tat-televixin tvm fejn hemmhekk flimkien niċċelebraw lil Kristu Rxoxt bħala familja. Għada f'jum l-Għid il-Kbir ejjew aħna bħal Ġesù wkoll nerbħu t-tbatijiet tagħna. Nerbħu l-limitazzjonijiet tagħna, nerbħu d-djufijiet tagħna billi għada niċċelebraw l-Għid il-Kbir mal-membri tal-familja tagħna taħt l-istess saqaf. Ejjew noqogħdu flimkien biex niċċelebraw il-quddiesa. Noqogħdu flimkien mal-mejda waqt il-ħin tal-ikel. Nippruvaw għada nieklu flimkien bħala familja. Nippruvaw għada nagħtu telefonata 'l dawk li huma vulnerabbli, lil dawk li nixtiequ li jkunu magħna. jixtiequ illi aħna mmorru nżuru, imma f'dawn iż-żminijiet ma nistgħux nagħmlu dan. Inħeġġiġkom biex anke waqt il-ħin tal-ikel għada, forsi nitfgħu il-mobile fil-ġenb biex nikkomunikaw mal-membri illi aħna noqogħdu magħhom fl-istess dar tagħna. Ejjew nilqgħu dan il-ferħ ta' Kristu Rxoxt. Ejjew id-dar tagħna tkompli tkun il-Knisja, fejn flimkien niċċelebraw din il-ġrajja li tkompli timliena bl-imħabba, bil-fidi u bit-tama tagħna. Nawgurawlkom l-Għid it-Tajjeb. Aħna s-saċerdoti ħa nkunu hawnhekk magħkom u niċċelebraw l-Għid il-kbir. Nawguraw lill-familji kollha tagħhom. Nawguraw lill-morda. lill-vulnerabbli u fejn nistgħu nkomplu nkunu ta' sapport ta' xulxin kemm bil-kelma u kemm fit-talb, ħalli l-imħabba tagħna, il-fidi tagħna, it-tama tagħna tkompli tkun fuq fi Kristu Irxoxt li rebaħ mhux biss it-tbatija imma rebaħ ukoll il-mewt biex xi darba ilkoll nidħlu fid-dar tal-Missier.